Nistednukom biex iċċemplu għaliex inkella il-postijiet jilħaq jittieħdu u nispiċċa Ara John il kajbo jaw. Alright, alright kif int, tajb. Ġejtu wassalhom mela. Twassalhom, le le hawnhekk għandna. Hawnhekk għandna trasport tagħna, tifhem. Ajja. Bomba mamma sigaret ma. Le le le le isma' isma' isma'. Għalhekk bis-sigaretti dawk dawk jagħmlulek ħafna ħsara isma' law isma' law qed imut bniedem kuljum bis-sigaretti ejja law daqsxejn. Ajja ma. Isma' la qed nitkellmu fuq is-saħħa għax l-aħħar li rajtek qed li li qiegħed fuq id-dieta. Kif sejjer għid kif sejjer? Ah ma naqta' li ma ngħajjit ma nħassbes ma tadam ma Carlo Attufi żall man naqtala man dik in-naqa birra jien xi kultant inkun irridha man. Inti inti taf x'għandek bżonn, inti eżerċizzi għandek bżonn. U żgur! Qed immur man eżerċizzi jiena man.

Ikram kull tifla mazza ħa ngħidlek man, bomba ħa ngħidlek, imma jiena Father Colin jogħġobni man. Ija, ija. Father k meta jitkellem fuq id-divorce. Ija, ija. Oh żgur! Inti naħseb ma taqbilx mad-divorzju, eh John? Naf, mnejja. Ma għadha xejra. Għax għadek ma tafx kemm ilha biex titlaq lil mara man. John, allura x'taħseb fuq ir-referendum inti allura? Għal-referendum bomba man ħanajlek. Ejja, ejja. Bomba man jazabna referendum jendek il-ħaza man jafimur mazzaza man.

Għal jagħmlu lil ġebel fuq dar, imbagħad hemm xi Ċiniż joqgħod jeffeġ fuq dar, għadda. Naħseb li ħadtha fil-fatt. Oh żgur! M'għandix dubju li ħadtha. Mhux hekk Johnny, ħadtha le? Allura għadtilha ejja ħa naħdok sa Salmun darling. Fej fej? Sa Salmun man. Ejja ejja. Għadtilha aħna sejrin nifqu nixru biċċa ċokkolata. U x'nu inkunu qed nagħmel nitfgħek ġo t-tajn titqallab mal-ġebel, u jekk tgerger ma ntgħidx kemm nimxi minn fuqek jiena. Hawn Pepp, hawn waħda qiegħda tidħaq Pepp daqq tagħmel taħtaħ. Johnny aħjar inbiddlu d-diskors għax se tgħallina. Isma', inti nafu li taħdem ma' l-Arriva. Ma' l-Arriva l-Buses. Ma' l-Arriva. Kif sejjer ma' l-Arriva l-kumpanija l-ġdida u xejn? Bombolan, bomba, tmur ma' Tourist Palace, Saman. Għad indur mat-tourist u ndawwarhom dawn il-għand. Ejja, ejja. Ejja, qisni l-Ambaxxatur minn Sir ta' Malta mat-tourist minn. Ejja. Żgur. Qisni dan, Glenn tal-One Life. Glenn. Glenn x'għandu x'jaqsam Glenn? Għax Glenn Mann jitla' l-Ġermanja jirrappreżentrna lil Malta sewwa. U jiena flok nitla' l-Ġermanja l-Ġermaniżi jiġu għandi. Tajjeb għat-tour iż-żmien. Dak meta jiġu hawn nkun qed nagħmel tajjeb għall-buses għat-taxi man, għall-Air Malta man, inkun għal tal-mqared man, għal tal-hamburgers, bomba man, jiena l-ambaxxatur.

Ġisem bħal dak. X'ġaralek hi? Mela torti hi daqshekk sabiħ jien. U żżomm hekk kuntatt magħhom imbagħad lil dat turisti. Oh mela man, issa għamilt il-Facebook. Għamiltu hi għall-Facebook? Ah żgur. Imma l-bidu man beda jdejjaqni, beda jinkwetani man. Għaliex? Għax pereżempju kien hemm waħda bdiet tiktibli, I immaġini x'nagħmillek. U l-oħra tiktibli, I immaġini kemm nikdmlek widnejk. U l-oħra tiktibli, I immaġini kemm naqbis fuqek. Ngħidlek ma beda jogħġobni xejn il-Facebook jiena, ngħidlek. Beda, beda. Beda jdejjaq lill-mara, naħseb, u. Le, man, mhux il-mara beda jdejjaq, beda jdejjaq lili. Għad darba tim oħra Cube Cube ħa jġibuni hawn, man. Qattgħuli, man, qattgħuli, man. Ma għaġobnix il-Facebook jiena, insomma. B'hi qed tidħaq, John? Aah, tgħaddija. Għax xi kultant jiena ma nifhmekx lilek. Lili? Imma kull Tużda qed narak mill-viċin hekk, ara. Imma lanqas il-Facebook ma nifhem proprju, nara ngħidlek. Ma stajtx niftaħha fil-bidu kont qed indur bit-trakk u bdejt nisma' pereżempju jitkellmu fuq il-lubundi. Lubundi. Hu min jgħid kemm hu kiesaħ. Hu min jgħid kemm hu ardit. Hu min jgħid kemm hu nazzjonalist. Hu min hu ngħidlek ma jħanuhx il-lubundi. U mbagħad tidħol fuq il-Facebook sewwa, five thousand friends. Aqtgħali man, għandek il-ħbieb lubundi wkoll. Rockstar! Għax ta' rockstar irridha l-lmandi! Imma issa, Pepp, ħa mmur nkompli naqqaf fuq il-Facebook.

Xarabank tiegħi ħafna sbaħ minn din hawn ah tiegħi tal-arrival.